Bella ciao amigos an herzlich willkommen zréck hei bei 11F Gaming. Ech sinn de Joé a mein heutegen Top 5 berifft sech op déi 5 weltbeste Gamer, sief et elo professionell, Youtuber oder einfach Casual Gamer. Den éischte kann ech iech och schonn direkt virstellen, an zwar ass dat meng Wéinegkeet. D'Ried ass vum LXGRaptor an hien ass de beste, beste Sabbler, jo genau. Regie, Intro bitte. Spass bei Säit, ech stellen iech elo mol de richtege fir deen et richteg drop huet am Gaming. Fir vill vun iech ass e sécher scho well ee Begrëff, an zwar ass et den Kyle Giersdorf aka Bugha. Hien ass haaptsächlech bekannt well hien deejéinegen ass deen de Fortnite World Cup an dozou 3 Milliounen Euro gewonn huet. Dozou kënnt nach dass hie réischt 16 Joer al ass. An ech mengen méi Skill ze beweise bedarf et net wann e bedenkt dass hien en Tfue an engem eent géint eent regelrecht an Stécker gefetzt huet. Krass gesot. Hie war am World Cup an enger Soloronn mat 99 anere Profis aus aller Welt op der éischter Plaz gelant an ab deem Punkt, wéi hien sot an engem Interview, hat hien am Kapp, ech kéint dat Event awer packen. Woubäi hie mat dem Gedanken an déi Saach rugaang ass, fir an d'Top 20 ze kommen. Hien selwer zockt dat Spill 5 Deeg d'Woch an dat 6 bis 7, 8 Stonnen den Dag, wat sech gutt op säi Skill an d'Handhabung vu Fortnite réckspigelt. All Respekt fir de Kyle. Vun 27 Milliounen erof op 16 Topspiller ass een, nee dee beste Gamer erauskomm an deenjeenegen ass den Sergio Ramos. An nee ech schwätzen elo net vum Fussballspiller Sergio Ramos, mee den Clash Royale Sergio Ramos, dee mam Smiley hannendrun. Hie war nämlech de Gewënner vun der Clash Royale World Final 2017. Duerchgesat huet hie sech schlussendlech mat sengem P.E.K.K.A. Poison Electro Wizard Deck, dee him déi 150.000 Dollar abruecht huet. Skilltechnesch weess hien einfach wéi een dat Spill soll spillen fir et ze gewannen. Dat beweist seng Statistik. Net nëmmen huet hien de World Final gewonn, mee och eng Clash Royale League 2018 zu China an d'World Cyber Games 2019. D'Clash Royale League Season 2019 ass e leider knapps dru laanscht gesprong an ass nëmmen Zweete ginn. Mee trotz allem ass den 21 Joer ale Mexikaner nach ëmmer ee vun deenen héichgeränkte Clash Royale Spiller op dëser Äerd. Den nächsten ass sécher een, deen déi ganz wéinegst vun iech kennen, an zwar den zweemolegen E-Sport Formel 1 Champion Brandon Lee. De britteschen Teenager huet déi zwee Joer 2017 an 2018 dominéiert an allen zwee gewonn. Gefuer ass hie mam Mercedes Petronas Team, an wa mer scho beim deem Team sinn, ass hien am Fuere mat der brittescher Formula Ford um Snetterton Circuit, wou en och net esou schlecht ofgeschnidden huet fir eng Real Life Racing Experience. An engem Interview huet hie verroden, datt hie pro Woch 30 bis 40 Stonnen zockt. Wat, wann een esou kuckt, Zäiten sinn, déi een normale Mënsch op der Schaff iwwerwältegt muss. Wat jo och a sech muss sinn, well hien tatsächlech vum Mercedes-AMG Petronas E-Sport Team ënner Vertrag geholl gouf. Fir mech top de Kerl, keep going! Eent vu senge Liblingszitater, där ech nëmmen zoustëmme kann, ass, Start by doing what's necessary, then do what's possible and suddenly you are doing the impossible. Wéi vill vun iech wëssen ass Rocket League mëttlerweil och ee fest Bestanddeel an der E-Sport Community, wat vill staark Spiller matbréngt, Teams wéi Fnatic an Dignitas. Wann ech awer elo vun engem eenzelne Spiller misst schwätzen, da sinn ech ganz schnell beim K-Rob, an, schonn dovun héieren? Bestëmmt den Top Spiller dee mat anere Stars am Team zockt wéi den Fairypeak an de Scrubkiller, wou ech soe muss dass mech de K-Dub am meeschte begeeschtert, Skill technesch gekuckt an Stats hier och. An zimlech all Events an Turnéier huet hien et och gepackt op d'mannst Zweeten ze ginn, de Rest ëmmer gewonn. 45 Prozent vu senge Schëss op de Goal sinn en Treffer, wat jo schonn net esou schlecht ass, wann der mech frot. An an all Performance-Deel, wat een ab Rocket League Tracker ka kucken, ass hien an deene besten 0,1 Prozent gerankt. All Respekt, wat de jonke Fransous do op d'Been bréngt. Komme mer dann zum letzte Profi op der Lëscht. Leider sinn ech et net, ech weess. Dat hat er sech da gehofft a gewollt, mee nee. De letzten op dëser Lëscht ass den Ian Porter. Fir déi Leit, déi am Call of Duty dran sinn an den Optic Gaming Channel verfolgen, wëssen, dass et ëm de Crimsix geet. De 26 Joer alen Amerikaner huet déi héichste Streak wat Gewannen ugeet, an ausserdeem och wat Turnéieren ugeet, an zwar eng 32er Killstreak. War dee Call of Duty internen Joke gutt Regie? Jo top bro. Vun Ufank un war heen méi am MLG dran wat Halo ugeet, mëttlerweil awer eben och Call of Duty, ënner anerem well heen doduerch méi Fame an Erfolg huet, wat een him jo och net verübele kann. Duerch seng awer doppelt Stärkt wat Halo an CUD ugeet, war heen och deen éischte professionelle Gamer deen sech an zwee Games staark bedeelege konnt an sech gutt ënner Beweis stelle konnt. Dat verdéngt mol definitiv een Applaus. Wéi der gesitt gëtt et vill staark a professionell Gamer dobaussen, an et do waren der elo just 5 dovun. Dofir wann der eppes wëllt erreechen, sicht iech e Spill raus an am beschte 40 Stonnen d'Woch zocken, da misst dat sécher och iergendwéi klappen. An deem Sënn belossen ech et dobäi an soe Merci fir d'Nokucken. Wann Iech gefall huet da kënnt der eis gär e Like do loossen an am beschten een Abo, da verpasst der meng Top 5s och ganz sécher net méi. A wann der dat gemaach huet, dann kënnt der nach déi aner Videos kucke vu menge Kollege wéi den Winmi zum Beispill an de Pol seng Serie E gudden. Wann der elo Honger krut oder villäicht Loscht op e Film huet, also schnell ab an da gesi mer eis déi nächste Kéier erëm hei. An zwar bei 11F Gaming, däin Channel fir Videospiller méi zu Lëtzebuerg. Ech sinn de Joe a wënschen Iech nach e schéinen Dag, bis déi nächst Kéier an ciao!